Rumannan bondia. Dios bendiciona bosan ricamente. Feliz Sabat. Nos ta pasa pa e yamada di adoracion. Esaki nos a balesa den Salmo un kuarenta i seis. Salmo unu, kuater i seis. E ta bisa asina ke, Alabá Señor, alabá Señor, o mi alma. Tanten ku mi ta na bida, lo mi alabá Señor. Lo mi kanta alabansa na mi Dios, tanten ku mi ta na bida. No konfia den personanan, den yu di hende, den kende no tin salbashon. Su spiritu ta sali, e ta bolbe na tera. E mes dia ei su pensamentunan ta peresé. Bendishoná ta esun kende su yudansa ta e Dios di Jakòb, kende su speransa ta den Señor su Dios. E Kreadó di shelu i di tera, laman i tur loke tin den nan, kende ta warda bèrdat pa semper, kende ta ekekutá hustisia pa e opriminan, kende ta duna pan na esunnan ku tin hamber, Señor ta pone e presunan den libertat. Señor ta habri wowo di e siegunan, Señor ta lanta esunnan Ku ta abatí, Señor ta stima e hustunan. Señor ta proteká e stranheronan, E ta sostené wérfano i biuda, Ma kaminda di e malbadonan e ta trastorná. Señor lo reina pa semper, Bo Dios, o Sion, pa tur generashon a labá Señor. Amèn. Nos a sigui mesora pa e deksologia di dia.

Nos Bon Dios oe minta, Señor, nos ta yamar pa bo santu nòmber. Nos ta halsa bo santu nòmber, Señor, pa e Dios ku realmente bo ta. Señor, nos a bini den bo kas di adorashon. Cu e unico meta y intencion, Señor, pa nos adora Bo den spiritu y tambe den berdad. Señor, laga Bo Spiritu Santo ta meimei di nos. Laga Bo Spiritu Santo, Señor, toca nos curason, habri nos mente, Señor, y laga cu e palabranan cu Bo Spiritu Santo ta trece pa nos oy mente, Señor, ta palabra cu ta duna bida pa bida eterna. Keda cu mi, Señor, mientras cu mi ta bay habri Bo Palabra, nada di mi mes, Señor, sino, Tur kos ku ta bini for di bo trono selestial, mi ta roga, pidi i gradisí ku pordone mi piká den e nòmber di Hesus. Amèn. Pa e himno di adorashon nos a ban kanta kantika number diesinku, Mi Kreador i Rei.

Bon dia rumannan, bishitantenan ku ta hunde ku nos awor mainta. Esaki ta bo kas di adorashon awor mainta. Dios a bisa e Sabat ta traha pa hende, no hende pa Sabat. Amen. Awor mainta ta un privilegio pa bisa bo bon bini den e kas di Señor. Dios tabata bon ku abo entera siman. El a protehá abo. El a pone awe mainta ku bo a lanta bon di salú, ku bo a habri bo wowo i bo a bini iglesia aki pa bo adorá Señor den spiritu i bèrdat. Awe mainta tur hende ta bon bini. Bishitantenan ku ta promé bia na iglesia lanta para pa nos ser a konosí ku bo. Lanta pa no tene miedu no. Sa ka Dios no tin miedu. Bon bini mi ruman. Oto ruman i bon bini. Nos tin nos ruman di Hulanda basta aña pasa pero Filomena bon bini huntu ku nos bai mainta basi hopi falta tur e añanan ku bo bai. Amen. Mi tin algun nomber di algun bishita aki. Darinka Dijksteen.

Un otro mas, Lalita Mangra. Ruman bon bini, Dios bendiciona bo ricamente awe mainta. Cu Dios bendiciona cada un di nos awe mainta, sinti bo seca Señor awe mainta. Amen. Amen. Nos a pidi diacono pasa pa dilanti. Nos sa cu Dios ta un Dios fiel den tur cos. Ta pesey awebainta e ta pidi bo pa bo duna bo diezmo y ofrenda. Pasobra ora cu bo haci esey awebainta, bo ta ricibi bendicionnan abudante. Laga nos baha nos cabes pa un palabra di oracion. Dios di amor, awebainta Bo ta un persona asina dushi den nos bista, o Señor. O Tata Santu, mi mainta, e dia ku no ta bai rikohe e diezmo i ofrenda, Tata Santu, nos ta pidi Bo pa Bo duna un toke spesial di bendision pa kada un di nos. Bendishoná tur ku ta duna. I tambe esnan ku no por duna na es momentu aki, permitió Dios ku nan tambe lo risibí un bendishon spesial hopi mainta. Esaki mi ta pidi gradisí den nòmber di Kristu Hesus. Amèn.

Amen, hermanonan. Awor aki nos, awor nos ta pasa pa e palabra di dia cu ta saca for di Job, capitulo cuarenta y dos, versiculo sinku y seis. Mi ta ripiti, Job, capitulo cuarenta y dos, versiculo sinku y seis, y e ta bisa asin aki. ta tende mi a tende di bo, ma awor mi wowo ta mira bo. P'esei mi ta hala mi palabranan atras i ta ripintí den stòf i sinishi. Amen. Promé ku nos bai den orashon, mi ke pidi Iglesia kompleta mi mainta nos ruman Theo Zuidorf, un sa ke ta malu i e mester di orashon di tur ruman. Ta pidi rumannan pa kòrda di e sapè ruma aki. A Dios por guia e proseso aki. Amèn. Laga nos tuha nos un dia mi mainta pa nos bai den un palabra di orashon.

Señor, awe mainta nos a bini bo dilanti, manera nos ta, shushi, yen di piká, pero nos a pone nos mes bo dilanti awe mainta. Pidi bo Dios di amor pa bo poroná nos kamigo nos a faya durante siman ku a terminá aki, o Señor. O Tata Santa, awe mainta, Mi no tin palabra pa gardisí bo di tur e kosnan bon i maraviyoso ku bo ta hasi pa kada un di nos tur momentu i kada dia, o Tata Santu. Awe mainda, Señor, nos a trese tur esnan ku ta malu, no aki na Kòrsou so, pero rònt parti di mundu, pero spesialmente awe mainda, o Señor, Nos ta pone nos ruman Teo Stidoba dilanti, o Tata Santu. Bo sa, o Dios, abo ta e profesor, e dokter, di mas haltu riba tur e dokternan ku tin riba tera aki, o Señor. Ta p'esei bai mainta nos ta entregá Gradosidor den mumannan maraviyoso, nos ta pidi bo Señor pa bo tokel'e, pa bo tokel'e ku bo mannan di klabo, mumannan ku a ser klabá pa aber ku nos tin salbacion pa bida eterna. Señor mi ta pone un bia mas sidor den bo man. Haci e milagro manera abo so por haci den pasado, oh Señor. Bo a hasi milagronan grandi. Bo pone lampnan mira. Bo pone lampnan kana. Bo pone siegonan mira. I esaki nos ta pone den bo man awe mainta. Hasi kuné, Señor, manera abo so por. Pasobra bo ta un Dios di fe, bo ta un Dios ku nos ta konfia den bo diariamente, tur dia. O Señor, Tata Santu, danki pa tur lokual bo ta hasi pa nos asina leu. Awe mainta, Señor, mi ta pidi bo un bendishon spesial, hopi spesial pa e kongregashon aki, i tambe hopi spesial, o Señor, pa tur e bishitantenan ku ta huntu ku nos. O Señor, laga nan awe mainta. Bo gosa, bo disfrutá di e sirbishi aki, o Señor. Ku ora e dia aki yega na su fin, nos por bisa, Danki, Tata Santu, ku nos a bini aki awi mainta, ku nos a sali yená di bo pan di bida. O Señor, ami mainta mi ta entregá tambe e kongregashon aki den bo mannan maravioso. Hasi ku e kongregashon aki manera Abosó por hasi, o Señor. Keda ku nos obi mainta, pero promé ku mi terminá, Tata Santu, mi ta pone nos predikadornan obi mainta ku ta nos ruman Ansiano di e iglesia, bròder romano, romana, mi ta pidi bo Señor pa bo bini shné, pa bo dun'é palabranan ku abo a pone den su boka, o Señor, p'e papia awe mainta. Awe mainta no ta e mester pa e papia, bo a us'el komo un instrumento, pero abo ta bai papia atraves di dje awe mainta, o Señor. Bini shné grandemente i laga tur palabranan ke bisa i papia por toka nos kurason tambe, ku ora nos ta na kas, ku nos ta reflehá riba lokual nos ta tende algu, nos por bisa, Señor, danki, danki pa tur kos. Esaki mi ta pidi Diab'e mainta, no pasobra mi ta digno, pero den e nòmber di Kristu Hesus. Amèn. Amèn.

Awe mainta. Señor a scoge un persona cu ta nos elder di iglesia. Brodo Ramona. Romana. Ok. Danki ku a kude Himi. Anto nos a apresiá esei. Awe mas ainda mi ta sabi bon bini. Bon bini den kas di Señor i trese lokual Señor a prepará pa bo awe mainta. Na awe mainta segun ku bo ta papia, oke? I nos prepará nos mes, prepará nos kurason. pa nos risibí e mensahe di aviamentu. Amen. Dios bendiciona congregacion hebraica. Di mi parti tambe bon dia rumannan. Bon dia rumannan. Amen, nos tin e zona mihó. A wi mi yinta mi sa ku pa algun di nos e no ta fásil. Mirando, tendiendo,